א גוט מארגן רבותי, איך וויל רעדן מיט ענק עפעס וואס איז זייער נאנט פאר אונז אלע אידן, וויאזוי מען פירט זיך אויף אין שול, ס'איז נישט קיין חילוק בכלל וואסערע יארמולקע אדער קאפל איינער טראגט, וואסערע שול ער דאווענט, אדער וויפיל א מענטש ווייסט, אבער אונז אלע זענען איין זאך משתתף, מיר קומען אין שול פארוואס? ווייל אונז גלייבן ס'איז דא א השם יתברך וואס הערט אויס אונזער תפילות, לכאורה מען דענקט היינט וועגן פיר פשוט'ע אבער שטארקע ענינים איבער די ענין פון תפילה, צו קומען צייט אין שול, בלייבן פון אנפאנג ביז סוף, וויסן וואס אונז זאגן, און אויך נישט רעדן אין שול בכלל. די ערשטע ענין, מיר קומען צייטליך, פארוואס דארף מען אונז קומען צייטליך צו שול? וואס איז וויכטיג פאר אונז? טראכט פאר א מינוט. וועגן דיין אייגענע לעבן, דו האסט א דזשאב אינטערוויו, דארפסט גיין פאר א דזשאב, און דו קומסט ממש אפאר מינוט פריער פאר די דזשאב אינטערוויו, אבער אבער לאמיר זאגן דו האסט א פליגער צו כאפן, דארפסט פארן צו די עירפארט, און דו דארפסט כאפן א פליגער, גייסט מאכן זיכער גייסט קומען אין צייט אין צייט צו די צו די פליגער אויכעט, אבער לעצטענס אויכעט. לאמיר זאגן אז אונטער איינער האט א גרויסע פראבע אין א חדר א גרויסע טעסטאנט, ער וואלט זיכער געמאכט צו קומען אין צייט נישט צוואנציג מינוט שפעט, פארוואס? ווייל ס'איז וויכטיג. סאו לאמיך פרעגן א שאלה טאקע, טאמער אונז, אז מיר וואלטן נישט געקומען שפעט פאר א בעל הבית אויב צו כאפן א פליגער אין צייט אדער צו קומען שפעט פאר א פראבע פאר א בחינה, וואס מיר קענען שטיין פאר נעכט נאכן מלחמה אויכעט די זעלבע זאך, סאו די מעסעדזש איז, קום אין שול צייטליך ביי ברכות, ביטע קום אין צייט, ווען דו קומסט אין צייט און דו זאגסט אייבערשטער דו ביסט זייער וויכטיג פאר מיר, און אויכעט פאר דיין אייגענע קינדער, פאר דיין אייגענע חברים, זיי זאגן אויכעט תפילה איז זייער חשוב ביי מיך, און פאר דיר אליין אויכעט, ס'איז נישט סתם א זאך אויף מיין ליסט, דאס איז א הייליגע זאך, בכלל ווען מען קומט שפעט צו דאווענען, מען קומט צורירט צומישט, קום אפאר מינוט פריער, קענסט מסדר זיין, לייג אוועק די טעלעפאון, נישט אויסהייבן די פאון מיטן דאווענען, נאכעט ארום שפילן, לייג אוועק די טעלעפאון, עפן א סידור, טאמער דו קומסט סיי זייער פרי זאג א קאפיטל תהלים, אדער טראכט אביסל וואס איך גיי יעצט טון, טראכט און זאג אזוי, איך גיי יעצט דאווענען צום אייבערשטער, דאס איז עס. די פאר מינוט צו קומען אין צייט קען טוישן דיין גאנצע דאווענען פון אנפאנג ביז סוף. די צווייטע זאך אויך איז בלייבן ביז סוף דאווענען, מען גייט נישט אוועק בינען א שמועס, שטעל דיך פאר די פאלאווינג זאך יעצט, דו רעדסט מיט איינעם יעצט יא, די איינער רעדסט איינער פון גאס, ער וואס טוט זיך שלום עליכם, דו טעלסט עפעס וואס וואס וועט ציילן פאר א איד, אוי כ'האב געזען די זאך, אדער מיט א שמועס, ער בעט א שמועס, אקעי, דו גייסט אוועק פון פון דעם מענטש. וואס טראכט די אנדערע מענטש צו דיר? אז דו האסט נישט קיין שום רעספעקט פאר דעם מענטש. סאו תפילה איז נישט אנדערש בכלל, ס'איז אפשר הייליגער, ס'איז א שמועס מיט די אייבערשטער. זאב זאגט עס, ווען מענטשן גייען אוועק פאר'ן סוף דאווענען, נישט ווייל ס'איז א געפיל פאר וואך האסט נישט קיין געפיל צו דאווענען, ווארעם עס אויף מיינט איז מיר גייען רעספעקטען די גאנצע תפילה, נישט נאר טיילן וואס עס האבן ליב צו האבן, מיר האלטן חשוב פאר יעדע קדיש, יעדע אמן, יעדע לעצטע ווארט, מיר זאגן אייבערשטער איך לויב און שרעק פון דיר, איך בין דא, דאס איז זיכער נוגע עספעשעלי פאר אשרי ובא לציון, איך זע אסאך מענטשען פיצן זיך אויס מיטן דאווענען ביי אשרי ובא לציון, אדער שפעטער שוין, שטייט א לאגא הלכה אין משנה ברורה גראדע אז מען מוז האבן די תפילין אנגעטון ביז נאך עולני ביז נאך לעצה קדיש, טא איינער וואס וויסט איך קען שיקען די מראה מקומות פון דעם בלי נדר. אבער ס'איז שייד אין ספרים גראדע אז די עשה רע לציון קומט אפ דורך די השפעה פון פרנסה, איינער ווען איינער גייט אוועק צו שנעל צו פרי די השפעה גייט אוועק פון אים, אויכעט דיינע קינדער, דיינע קאליגס, דיינע גוטע חברים קוקן שטענדיג אויף אונז, יעדער קוקט אויף אונז. אבער זיי זעען אז איינער פון די שטערקסטע מענטשען די גרעסטע מענטשען גייען גלייך נאך שמונה עשרה פסח נאכן נאכן דאווענען זיי לערן פון דיך עס איז נישט קיין גוטע זאך בכלל אבער אבער זיי זעען אבער זיי זעען אונז אז מיר זענען ביז לצ קדש זאגן ליינען כוונה לייג אוועק די סידור ווי א מענטש נישט יאגען זיי איך ליין אז דאס איז וויכטיג טאקע די ערשטע ווארט ביז סוף איך הער אז ס'איז אסאך נאך מאל געזעהן אסאך מענטשן אין אונזער קרייזן זיי פיצן זיך ארויף נאך אשר ולציון ס'איז נישט קיין תירוץ בכלל צו מ'מוז בלייבן ביז סוף דאווענען און ספעשעלי זאגן יעדע ווארט ביז נאך די קדיש לעצטע קדיש די דריטע זאך איז אין זיין מושג וואס איז רעדן, נישט אבי צו אפפאטרען דאווענען שנעל און מאמבלען. מיר זאלן זיין מיר זאלן זיין זייער עכט אין דעם אין די עריע. מיר זאגן די זעלבע ווערטער יעדן טאג. ס'איז נישט זייער גרינג צו גיין אויף אפגעפלאגט, פינישט, די ליפן רירן זיך, די בלעטער דרייען זיך, אבער די קאפ איז ערגעץ אנדערש, איבעראל. איך קען זאגן אויך, איך האב געזען מענטשן לינקס און רעכטס לעבן מיך ווי איך דאווען, זענען מענטשן אמאל זיי קומען שפעט אויך ספעשעלי, עמער וואס וואס טוען זיי? זיי זענען ביי די סידור און צוויי סעקונדעס וואו וואו וואו וואו, דאס איז נישט קיין תירוץ בכלל, ניין ס'איז נישט גוט, תפילה איז סאך שטערקער וואס מען באשטייט, אביסל וואס מען זאגט. ווען מיר זאגן רפא עיני קען מען טראכטן פאר מענטשן וואס דארפן רפואה שלימה, אדער ברוך אל עיני קען מען טראכטן פאר פרנסה ברוכה אין שטוב, מען זאגט שמע ישראל כי איך זעמען נישט שמות שמות דא שמות איינס, איך זע אלעמאל ספעשעלי בעל תפלות אויך זיי זיי פטר'ן דא די שמע זייער שנעל אין דרייסיג סעקונדעס, עס איז נישט עקסעפטעבל בכלל, עס איז נישט ריכטיג. קיינער ווארט נישט שלאנג כוונה אויף יעדע ווארט, דאס איז שווער אפילו פאר גרויסע צדיקים, אבער יעדער קען טון עפעס א קליינע און אמת'ע פעולה, אויסקלויבן צו אויסקלויבן איין ברכה א טאג, און טראכט דערפון מיט כוונה, אבער לערנען די ביז יעצטיגע אויף איין טייל דאווענען אויף כאטש עפעס, אדער טו א סידור, אדער א שפראך דו פארשטייסט. פאר די תלמידים אין ישיבה און תלמוד תורה'ס און מסכתות, זיי גיט א עצה, נעם איין שורה אין דאווענען, מאך עס דיין שורה, זאג די שורה יעדן טאג מיט ערנסט כוונה, נישט אפפאטערן, און צוביסלעך ווערט תפילה נישט נאר זאגן ווערטער, באמת רעדן די אייבערשטער. און די לעצטע זאך איז, נישט רעדן אין שול. דאס ארט דאס פלאץ איז אנדערש, ס'איז נישט די ארבעט דא, דאס איז נאר א פלאץ צו קומען צו דאווענען, ס'איז א זייער שווער זאך פאר אסאך מענטשען, מען קומט אין שול, מען זעט א חבר, שלום עליכם, גוט מארגען, וואס טוט זיך? און מען מעג עפעס וואס מען וויל זאגען, אדער פלוצלינג ווערט מען אינמיטן דאווענען, עס פירט מען זיך נישט אזוי שלעכט, ס'איז נאר אפאר ווערטער, אה! אבער מ'דארף גענוי קענען וואס איז שיר באמת טאקע? א שיר איז נישט סתם א בנין בכלל, ס'איז א מקדש מעט, א קליין בית מדרש. תחנון וואך וואלט זיך דאך אפגעפירט אויב מ'איז דאן געשטאנען ביי א מלך אדער דער פרעזידענט, מ'וואלט נישט געשמועסט מיט חברים, נישט געקאכט אויף די סעלפאונס אדער סמארטפאונס, נישט קיין חילוק סמארטפאונס אדער דאמפאונס אדער אנדערע זאכן, נישט קיין חילוק בכלל, אדער מאכן מצוה די אנדערען נאר ירושלים איז דרך ארץ רוב אנשי ביים דאווענען בזמן דאווענען ברויך עס א אייגענע כוונה שטער שטער נישט קיין אנדערע מענטשען וואס פרובירען צו דאווענען שיק א מעסעדזש אז דאס איז סתם א א זאך אז דאס איז א פלאץ צו דאווענען אמאל דארף מען עפעס קוקען וויכטיג אבער סתם שמועסען דאס געהערט נישט מיטן תפילה, מען קען גיין אינדרויסן און קוקן פאר צוויי סעקונדעס, אויב עס איז טאקע אן עמורדזשענסי, אבער נישט אינמיטן א שול, מען קען אלץ זאמלען באשלוסן, אין אונזער שול פראבירן מיר נישט צו רעדן מיט זמן דאווענען בכלל, סא אויב עס איז נישט זייער זייער אימפארטענט קען מען בלייבן אינזין דאווענען, אבער מען דארף דערמאנען א חבר אויף דעם זאל נישט ליידן אויב די ריספעקט נישט קיין בושות קיין שעמען נאר העלפן איינעם און צוויי געדענקען מיר שטייען עס פאר די אייבערשטער פאר השם יתברך לאמיר מאכן א סיכום אין די גאנצע שמועס דא קומט צייטליך ווייל ס'איז זייער וויכטיג וואס איז באמת וויכטיג מיט אונז פאר כלל ישראל און בלייבן עס אויף ווייל מען גייט נישט וועק מיט א שמועס מיט א חבר, אויב מען קאלט קען מען קאלט אויף די אייבערשטער, און וויסן מען זאל וויסן וואס מיר זאגן, ווייל סאיז נישט קיין קיין אנגעבאבלט, סאיז הייליגע ווערטער, און נישט רעדן אין שול, ווייל סאיז א הייליגע ארט, וואו יעדער קען אפילו איין קליין זאך קען טוישן די גאנצע אטמאספער אין א שיעור, מיט מער כוונה, מער רעספעקט, מער צו צו ווער צו דאווענען, און אויך אז מע א גוטע ביישפיל פאר אונזערע קינדער. איך וויל טאקע ענדע געבן א פשוט הסבר פאר אלע אדאלטס, פאר פאר אלע מלמדים, טיטשערס, קינדער, פון כיתות היי און העכער, נעם איין זאך און זאג קום א וואך קום עפעס עפעס קומסט צו טון עפעס קום דריי פיר מינוט פריער ווי געווענליך בלייב אדער ביסט לעציקאש און לייני נעם ארויס איין ברכה אדער שיעור און זאג עס מיט כוונה און וועסט באשלוסן זאגן איך הייב נישט אן צו שמועסן ביז נאכן דאווענען אבער יעדער טוט אביסל קען מאכן א שיעור א ממש ווי די קדישה ווי עס קען פירן די קדישה זאלן ווען באמת און אויך רבנים אדמורים מלמדים מנהלים זאל מאכן א דגוש אין דיין שמועסן ביי שלש סעודות מאך א גרויסע דגוש אין די אין די ענין די אייבערשטער זאל העלפען אז מען קען טאקע האבען צו זען פרנסה והצלחה און אמת'ע קדושת בית מקדש די גוטן טאג.